Ghana man mapa mekyerɛkyerɛ obi biara menim sɛ otweri ampoada roma obiara ho yɛ yɛda ɔbɔ ade ase saa nso na menkyerɛ so nkɔmma UGAC the Union of Ghanaian Associations in Catalonia abusuafoɔ M'aseda akukudam nso kɔ ama mo nyinaa, m'atiefoɔ nyinaa, m'ahwɛfoɔ nyinaa, mo a ɛnam mo so na moahyɛ video na ma video yi aduru akyiri. Wo a abere biara wo nsa ka video yi a, wo nso wonyɛ dɛn? Wontena so na wo nso wohyɛ de ma wo nua. Menim sɛ wobɛkɔ so ara na woayɛ no saa. Na Ghanani bi a ɔhyɛ Tokurom baabiara wɔ Spain ha nso bɛnya video yi bi. Na abere biara a ɛsɛ yɛkyɛ Adeɛ biara a aba Spain a ɛsɛ yɛn nyinaa yɛte no, yɛn nyinaa yɛatumi akyɛ na ama yɛn nyinaa nso yɛafa yɛn ntoma pa afira, na meka Ghana man mma a yɛwɔ Spain. Abusuafoɔ, ɛnɛ nso ɛdeɛn na yɛba bɛka ho asɛm? Ɛnɛ me ne wo ɛba bɛsua biribi afa Declaración de la Renta ɛho. Declaración de la Renta, ayɛ na mefrɛ no sɛ Spanishfoɔ ntotosoɔ dudu. Ɛne nti abusuafoɔ yɛnkɔɛ. Na yɛka Declaración de la Renta kora mpo a, kyerɛ sɛn? Yɛka declaration a, na kyerɛ sɛ woda adeɛ bi adi, wo declare. Ɛna afei nso, renta nso yɛ sika. Nti sɛ yɛbɛka sɛ wo sika no, wobɛtumi aka sɛ ɔrenta. Ha, wo sika. Ɛno nti renta yɛ sika. Ɛno nti afe no adwuma no a wobɛyɛ no, ɛna yɛhwɛ tax a yɛatete afiri mu a, ne wo sika a wonyaeɛ a wode wobɛda no adi ama aban ahu. Na yɛyɛ declaration yi koraa a, ɛdeɛn na ɛfiri mu ɛba? Mfasoɔ bɛn ɛna ɛwɔ so? Mfasoɔ no, ebi bɛtumi awɔ hɔ ama government, ɛna ebi nso bɛtumi awɔ hɔ ama wo. Ɛno nti sɛ afiduru na sɛ woyɛ declaration no a, wobɛtumi anya sika, ɛna wobɛtumi nso abɔ ka. Ɛsiane sɛ afe biara no, Aban yi tew sika bere a woyɛ adwuma bɔsome bɔsome biara no yɛtew sika a yɛfrɛ no renta ɛno nti wohwɛ wo pay slip so a yɛtwerɛ no IRPF IRPF yɛtwerɛ ɛwɔ so saa saa sika no a yɛtew no bɔsome biara yɛtew ɛno nti wokeka bɔ mu a afe no na aban ahu sɛ sika dodoɔ a watew no wahu ɛno nti Yɛ ba a wo kɔ akɔda no adi ama government ahu na wahwɛ w'abusua a wokura, wo situation na sika dodoɔ a ɔtee wo no na wahwɛ sɛ saa sika wei a mate no yi ɛsɛ sɛ mesan de ma no back anaasɛ megye ebi ka ho. Saa nso na aban ebia ɔmfa ne nyina mma wo back na mmom no ɔde emu bi bɛma wo back na aban nso afa bi Deɛ wate wato hɔ no o. Saa nso na aban bɛtumi ahwɛ no aka sɛ no, ɛɛ deɛ yɛtee wo no, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛma bi aka ho, ɛna nyɛ adeɛ nso a wobɛnya biribiara nso ayɛ dɛ aka ho. Enti na kyɛ sɛ zero zero apae. Aha, ɛno nti abusuafoɔ ɛba saa a, na wobɛtumi abɔ ka, wobɛtumi anya adeɛ. Aha, nti sɛ wobɔ ka anaa wonya adeɛ nso a, yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛtua no. Yɛwɔ kwan a wo na wobɛbɔ ka, wɔ kwan a wofa so tua aban ka. Ɛna sɛ aban so ɛna ɛsɛ sɛ otua wo sika a ɔno nso wɔ kwan a wofa so a yɛdɛn otua no. Ne nyinaa yɛba bɛyɛ dɛn yɛba bɛhwɛ. Na Declaración de la Renta yi ne campaign ɛstati berɛ bɛn? Bere bɛn na ɛyɛ Declaración de la Renta yi? Declaración de la Renta yi ɛstate on the first of April na akɔ na wieɛ on the thirtieth of June. Ɛno nti sɛ yɛbɛhwɛ ase sɛ yi aka bɛyɛ sɛ naawɔtwe pɛ na Declaración de la Renta yi akɔ na wieɛ. Na ayɛ dɛn akɔ na wieɛ. Ɛno nti meba abɛkyerɛ mu na wahu sɛ yɛwɔ obi wɔ hɔ a na yɛnhyɛ sɛ sɛ ɔyɛ. Obi nso wɔ hɔ a ɛnyɛ nhyɛ sɛ sɛ ɔyɛ. Ɛno nti mekyerɛ mu na ahu sɛ, sɛ yɛnhyɛ sɛ sɛ woyɛ a, ɛnneɛ na woama anaa abɔ ɔtwo, na woakɔ akɔyɛ, na woankɔ ankonya ka biara. Esiane sɛ wei deɛ, sɛdeɛ mede to yɛɛ mfantoho kaa sɛ ɛyɛ te sɛ Spanishfoɔ ntotosoɔ dudu no, ntotosoɔ dudu wei deɛ wontumi escape mu. Asɔre deɛ ne deɛ wonim sɛ wobɛtumi escape aha ɛne deɛ woantua obiara nhaw but wei deɛ woantua a wontumi mfa wo ho nni da ɛne nti no moma yɛhwɛ ne yie na afei ɛbɛkɔ na wieɛ no na yɛhu sɛ ɛsɛ sɛ wote hɔ no a wonya nni kla sɛsi a no wokɔ no akɔ declare or not abusuafoɔ sɛ deɛ mekaeɛ no sɛ woyɛ declaration no na sɛ wobɔ kaa kwan a yɛfa so tua ne nie yɛwɔ options mmienu wɔ hɔ wobɛtumi atua mu 60 percent the end of June yi na afei emu 40 percent na aka no wɔtua no on the 5th of November abusuafoɔ uh, 30th of June yi wobɛtua 60 percent na no, 5th November nso wɔtua another percentage na aka yɛ 40 percent no ɛna sɛ Wo nso na ɛsɛ aban ma wo sika a. Time a yɛhyɛ aseɛ campaign no, yɛhyɛ campaign no ase no ayɛ from first April no nkɔ ara nkɔsi 31st December. Aban wɔ ho kwan sɛ ɔtua ɔka berɛ a ɔpɛ biara mu. Ɛno nti sometimes a na wotwɛn sɛ yɛbɛtua ɔka bi a na wo sika no akyɛ. Nti akyɛ a nyɛ sɛ yɛntua ɔka, yɛbɛtua ɔka but aban wɔ saa akwanya no. Ɛna ebio nso. aban sometimes kora obi deɛ ɛtumi buru december no 31st na wɔntuaɛ na sɛ ɛba saa deɛ a aban no tua a ɔde interest bɛyɛ dɛn ɛbɛka ho ɛna wo nso wo deɛ no sometimes no maka first option no first option ne sɛ wobɛtua on the 30th of june no wobɛtua uh, 60 percent na on the 5th of november no wɔtua ɛmu 40 percent na aka no ɛno nti Sɛ ebia na wo ka no a ban de ama wo no ɛso, ɛno nti woka sɛ wotua no saa wontumi ntua, wo nso wobɛkɔ ayi bankruptcy. Ɛno nti no wompɛ sɛ wobɛgu wo banka. Wobɛtumi ama aban ayɛ dɛn akyekyɛ mu nkakra nkakra de ama wo. Na mmom ɔkyekyɛ mu dodo de ma wo deɛ a ɛneɛ wobɛtua interest wɔ ho kyɛ sɛ ɔde bi ɔde biribi bɛsi wo ho kakra. Aha. Ɛno nti na ɛno nso ɛhɔ no no. Afei yɛnkɔɛ hwan na Ɛyɛ nhyɛ sɛ sɛ odi klɛ na ho ana ɛnyɛ nhyɛ sɛ odi klɛ. Mpɛn pii no, deɛ ɛsi yɛ hu ni sɛ, obi a o ne ba wɔ Spain ha a woyɛ adwuma, o ne yere wɔ Spain ha a woyɛ adwuma biara no, wo declaration tam biara no, anaasɛ asienda tam biara no, wotua sika mmɔɔ, wotua eh, tax mmɔɔ, ɛsen deɛ ɔwɔ ba no, ɛsen deɛ ɔwɔ mma no. Ɛno nti, the more mma a wowɔ no nso no, the less you pay. The more family ayi a wowɔ no, eh, sɛ ya sɛ family no eh, eh, ɔmo da so no ɛso eh, no the more eh, the less na woyɛ dɛ wotua tax. Enti sɛ wowɔ mma mmiɛnsa mma nnan a wokɔyɛ declaration na ɛyɛ dɛ ɛtumi efiva ɔmɔ. Na mefa akwanyi nso aka sɛ obi a wowɔ mma mmiɛnsa No aban atwa sika bi ato hɔ sɛ ɔma wo thousand two hundred every year, wobɛtumi akyekyɛm agyen hundred hundred every month but sɛ woannye a wokɔyɛ declaration na aban de ka wo ho. Ɛno nti sɛ ɛsesɛ wonya adeɛ a either sɛ yɛde saa sika no bɛka wo ho anaasɛ ebia aban awake awie dada. Sɛ ɛnyɛ saa nso a, um, Sɛ wobɔ ka a, yɛtumi ti firi saa sika no na deɛ ɛbɛka no yɛsan de ayɛ dɛ ɛde ama wo ne nyinaa ɛkɔ a ɛtumi boa wo ɛna sɛ wowɔ mma fɔɔ nso a ɛkɔ a aban ɛma wo 2400 every year ɛne 2400 every year no ɛno nso the same thing nti obi wɔ hɔ a ɔtumi bɔ ka because obi a na adwuma no woyɛ no wagye sika mɔ Oyere so yɛ adwuma. Ɛno nti no sika no tax no a yɛantew dodo no nti no ebia wokɔyɛ a otumi bɔ ka. Nti ɛba saa a, saa sika no anka ɛsɛ yɛde ma wo no, ɛma ne ho kodi asɛm mu kakra. Nti na ayɛ sɛ ebi akɔ wuram. Abusuafo, nti yɛnkɔ ɛ. Deɛ ɛsɛ o declare ne deɛ ɛnyɛ sɛ o declare. Sɛ declaration de la renta yi, sɛ woyɛ adwuma ɛwɔ only one company, only one company, the whole year no, Na sɛ wo sika a wogyeeɛ nyinaa no ammoro twenty two thousand a, ammoro twenty two thousand a, ɛnyɛ nhyɛ mma wo sɛ wobɛyɛ declaration. Na mmom ɛboro ho one centimo koraa no a, anaasɛ one cent a, ɛsɛ sɛ woyɛ declaration. Na meka sɛ ɛnyɛ sɛ woyɛ declaration no a, na ɛnkyerɛ sɛ wo ne ho kwan sɛ woyɛ declaration no, mpakyɛw daabi. Wobɛtumi ayɛ declaration a berɛ a ɛnyɛ nhyɛ mma wo sɛ wobɛyɛ. Kwan bɛn so nti na ɛsɛ ɛsɛ ɛba saa? Ɛsiane sɛ ebi a na ɛnyɛ nhyɛ mma wo sɛ wobɛyɛ, ɛsiane sɛ wo sika a wonya no yia no ɛwɔ the same company no a wayɛ adwuma no a wangye sika wɔ baabiara nka ho no. yɛ ebia 22,000 no pɛpɛɛpɛ, ɛnyɛ nhyɛ sɛ wo sɛ woyɛ. Na mmom, ɛsɛ sɛ woyɛ nhwehwɛmu hu sɛ, meyɛ a menya sika anaasɛ meyɛ a mɛbɔ ka. Enti sɛ mehwɛ na sɛ meyɛ na mɛbɔ ka deɛ a, ɛneɛ menyɔ. Na sɛ mehwɛ na sɛ meyɛ na memmɔ ka deɛ a, ɛneɛ ɛsiane sɛ ɛnyɛ nhyɛ sɛ ɛɛ meyɛ ni ɛneɛ menyɛ na menya deɛ deɛ meyɛ ɛno nti no wopɛ sɛ mehu mehwɛ ma wo sɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ sɛ woyɛ anaa ɛnyɛ nhyɛ sɛ sɛ woyɛ a ɛne deɛ nkyerɛmu no aba anaasɛ bi bɛka ho na mmom wopɛ sɛ wohwɛ sɛ woyɛ a wobɛnya deɛ anaa wonya deɛ a mɛtumi akyerɛ wo ama woayɛ ɛnyɛ sɛ amea mɛtumi ayɛ dɛn ayɛ ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ayɛ dɛn eh, ehu baabi a wogyina sɛ ɛba sɛ declaration no nso na wobɛyɛ a declaration no sɛdeɛ meka no yɛsua deɛ ɛbɛduru baabi no na wɔatumi yɛ no wɔ fie ɛnyɛ den wobɛtumi ayɛ no wɔ mobile so declaration no sɛ adeɛ bi aka mu ayɛ sɛ yɛmfa nhyɛ so a eh, yɛn nyinaa yɛbɛboa yɛn ho na moatumi ayɛ ɛbɛyɛ kakra no na yɛnua m ghanafoɔ nyinaa nneɛma bi wɔ hɔ a na yɛn nyinaa yɛahu na ɛboa yɛn na ɛhia sɛ yɛde bɛkɔ lɔya hɔ no akɔgye 60 euro 30 euro aha abusuafoɔ ɛno nti no sɛdeɛ mekaeɛ no ɛno nti no sɛ wo sika no ɛyɛ up to 22000 ebi nka ho ɛna ebi ebi so ebi nka ho 22000 no ho a ɛna na ɛnyɛ nhyɛ sɛ sɛ woyɛ sɛdeɛ mekaeɛ no ɛyɛ up to 22000 one cent koraa ka ho a ɛsɛ woyɛ declaration ɛno yɛ nhyɛ sɛ sɛ woyɛ ɛno na woanyɛ a na ɛde ka ɛyɛ de ɛbrɛ wo no afei yɛwɔ another circumstance nso wɔ hɔ sɛ sɛ woyɛ adwuma wɔ baabi mmienu mmiɛnsa anaa nnan na sɛ ɛfiri baako mmienu kɔ do anaasɛ wogye sika wɔ baabi mmienu nti bi wɔ hɔ a na ɛnyɛ adwuma nko a na woayɛ adwuma ɛna wagye sika ɛna wasan sa agye paro anaa yuda ɛno nti no sɛ sɛ ɛno nso no government ama limit up to fourteen thousand last year na ɛwɔ twelve thousand something this year ɛyɛ fourteen thousand ba fourteen thousand no mepaakyɛ condition bi wɔ ho ɛne na mebɛkyerɛ wei ɛne nti nyɛ sɛ bi a wo sika no ɛyɛ eh, fourteen thousand a anaasɛ ɛnu fourteen thousand a pɛ na kyerɛ sɛ wonyɛ declaration na mu condition bi da ho ɛsɛ sɛ o second adwuma no a woyɛɛyɛ no anaa second place no agye sika no sɛ ada sɛ ɛyɛ adwuma anaa paro anaasɛ yuda no ɛsɛ sɛ saa sika no a wogyeeɛ no ɛyɛ ɛnyɛ ɛyɛ less than ɛyɛ less than thousand five anaasɛ ɛnyɛ more than thousand five sɛ ɛte saa deɛ a ɛne na ɛnyɛ nhyɛ sɛ saa fourteen thousand na wanya no declare but sɛ ɛduru eh, fourteen thousand no na sɛ saa sika no a wogye no wɔ second ɛyi eh, no place no ɛna sɛ adwuma mu o sɛ paro na ɛduru eh, thousand ɛboro thousand five deɛ ana ɛsɛ ɛyɛ ɛsɛ ɔyɛ dɛ ɛsɛ woyɛ declaration yi abusuafoɔ ɛno firi hɔ nso a obi a watɔn dan Watɔn dan nso ɛyɛ nhyɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ declaration. Ɛno nti ebia last year wotɔn dan ɛna bi a wonyɛ declaration na kan ho na kɔyɛ. Ɛmfa ho sɛ ɛneɛ wɔ adwuma no woyɛ no wɔ one place but watɔn dan aka ho no nti ɛsɛ sɛ ɔyɛ dɛn woyɛ declaration no. Wobɔ ɔka o, wonya adeɛ o, ɛsɛ sɛ woyɛ dɛn woyɛ declaration no ɛwɔ dan no a wotɔn yɛ no nti. Sɛ this year nso na wotɔn dan a Kae hu sɛ next year ɔyɛ dɛn? Ɛsɛ sɛ ɔyɛ declaration no. Abusuafoɔ declaration yi a meka ho asɛm yi menim sɛ aha yɛ nuanom bebree adwen. Ɛno nti no ɛɛ dama koma so sɛ so sɛ mɛyɛ dɛn mɛba aba mu ama me nua mu ayɛ dɛn ahu. Obi wɔ a na ɔpɛ sɛ ɔde ne yere ba declaration a wanyɛ nti ɛtwee ne nneɛma ayɛ dɛn ɛsan akyi. Obi pɛ sɛ na ɔde n'abusua ba ɛtwee ne nneɛma ɛsan akyi. Saa nso na obi nso yɛ maa ne ka bebree sane sɛ aseɛ nda ɛba saa yɛsɛ nyɛ da a wobɛto ɛboɔ atwa asuo fra no adana na ne mpafe yɛ dɛn esiw asianda etumi twɛn aa bi a two years three years na afei ɔde sika na ba na interest ka ho bɔtwoo na ɔde aba aba abegu so na afei wotua ne nkakra nkakra wei a meka me nua mu bebree bedi ho adanseɛ sɛ ɛyɛ nɔkorɛ ɛno nti no yɛnhwɛ yie na kakra a yɛate yi sɛ wahu sɛ sɛ wo declare na afei watu mirika na wakɔ declare especially yɛn nuanom a wɔyɛ adwuma wɔ mfuom anaa hotels na ayɛ ana ɛduru baabi a da wɔn astɔpo na wɔn asan ayɛ den akɔkɔyɛ adwuma no bio no yɛn yɛnyɛ very careful because ɛhɔ na ayɛ ana problem na ayɛ den ɛwɔ nti ebi sika no a wagye no nkɛn nɔɔso but second one na woyɛɛyɛ no akɔ akɔyɛ den akɔ akɔduru baabi bi sɛ second one na woyɛɛyɛ no ɛboro thousand five ɛno nti no na ɛsɛ akɔ akɔyɛ sɛ ɛsɛ woyɛ ɛno nti no Me nuanom, momma yɛhwɛ na sɛ sɛ yɛ declaration no a, aka one week pɛ, yɛntu mmirika na nkɔyɛ. Question bi a wɔ ho a yɛbɛ yɛbɛka ho asɛm later. O sɛnde me adeɛ bi nso a pɛ sɛ yɛsua nso a, wobɛtumi asɛnde me na wode aba uh, wowɔ wowɔ me me me me contact a wobɛtumi asɛnde abrɛ me direct sɛ bi apɛ sɛ yɛnsua biribi mfa biribi ho a wobɛtumi asɛnde abrɛ me sɛ nyɛ saa nso a wobɛtumi asɛnde me message ɛde afa me channel ha abusuafoɔ sɛdeɛ mekaeɛ no Hyɛ video no Subscribe sɛ wonya subscribe yɛ a na sɛ wo video w'ani gye ho nso a mia like no so Nyankopɔn nka obi biara ho na uh, asɛnda anaasɛ declaration na ɛho nneɛma no ɛdɔɔso nti no yɛbɛsua ebi aka ho bio ɛno nti no watch out for the other version but wei deɛ menim sɛ ɛbɛboa wo ama woayɛ declaration a wokɔyɛ no adekye a time no aso anaasɛ aka kakra bi no aso no nyame nka ho na ɔmmɔ yɛ nyinaa ɛho ban